Pai ai ai o o, pai ai ai o o. Kia ora tamariki mā! Ngā mihi o te ahiahi ki a koutou. Ā, nau mai, hoki mai ki tēnei wāhanga ako o Fire Shelley. Ā, ka hoki maumahara ki tērā o ngā wiki i āta wehewehe tātou i ngā Momo hangarua, i ngā momo kirihau, ngā momo rāpi kai roto i tō koutou whare. Ko te wero mō tēnei rā, ko te whai rautaki kia whakaiti, kia whakakore rānei i ngā momo kirihau o tō kāinga. Nō reira, i a au e titiro ana ki ngā rāpi o tōku whare, i kite te maha o ngā pounamu miraka, E whakamahi ana mātou ki konei. Nō reira, kua whai rautaki ahau kia whakakoru e nei. Ka hurihia ki tētahi o ēnei. Nō reira, ko te painga o tēnei, a, kua whakakore te whakamahi i ēnā pātara kirihau. A, ia wiki ka tukuna Kia toru o ēnā ki te ipupara, ā, mā te whakamahi i tēnei, kua whakakore wēnā rāpihi. I hoko ai tēnei pounamu mai i a Bells, ki Kaitāia, ā, i te wā ka mutu tō inu miraka, ka whakahokia tēnei pātara ki a rātou, ka whakakī anō. Nō reira, ka, kua kore ngā pātara, ā, kirihou. Me ngā rāpihi. Hoi anō, waimarie ana a whaea, ka noho au ki tētahi pāmu kau. Nō reira, kāre he take kia haere au ki te tāone, ki te toa, te hoko o Miraka, ka haere au ki te pāmu. Nō reira, ko ngā mahi o te ahiahi nei, ka whai mai koutou i au, ā, ka haere te tūtaki i ngā kau, ka whāngai miraka. Hoake tātou, He pīwari te kite atu i ngā kāwhe. E kite ana ngā kau e tatari ana. Ka tae atu ki te whare miraka. Ka tūtaki atu ki te kaimahi pāmu. Ka kuhu i te whare, ka tīni i te kōrere tātari. He pepa ka tātari i te paru, ka puta i ngā kau. Ka tīnihia ia te wā. Ka miraka ngā kau e rua ngā wā ia rā i ngā ata me ngā ahiahi. 365 ngā rā o te tau. Me mauritau tō kuhu ki roto. Ki te mataku ngā kau, ka kore e pūkahu te rere o te miraka. Ka mārama pai ngā kau ki te reo o te kai pāmu i a ia e tohutohu ana ki a rātou. Ka heke ki te pārua, ki reira ka kite atu i ngā kapu ngongo. Kei tēnei whare miraka 40 ngā kapu ngongo kei roto, ka miraka 80 kau i te wā kotahi. Ka tohutohu te kai pāmu ki ngā kau kia nekeneke, kia ō katoa ngā kau i te whare. Ka tūhono ngā kapu ki ngā ū o ngā kau. I taua wā tonu ka kite te rere o te miraka. Ka rere te miraka i ngā ngongō. Ka tae atu ki tētahi tāpu nui kei waho atu i te whare. Kia tūpato i te mimi me te tiko. Kia tiaki pai te kai pāmu i ana kau, ka horoia ia i ngā ū i te hopi patu huakito. He tino roa te mahi whakatētē kau ā-ringa. He mahana hoki te miraka. Nō reira he pai ake te whakakī i taku pounamu mai ēnei. Ka tae mai te miraka ki konei ki roto i ngā tāpu. Ko tēnei mahīni ka whakakōpeke i te miraka. Kei tēnei taha te miraka kua puta i 19 pūtu te paemahana. I te wā ka puta ki tēnei taha, kua toru putu te pae mahana, ā, kua tino kōpeke te miraka ināianei.
That's the way it looks. Straight from the ground.
Nō reira, tamariki mā, koinei te ahunga mai o te miraka, te tūmanako i pai tā koutou mātakitaki i ngā mahi miraka kau, ā, noho ora koutou ki te kāinga, ka tūtaki anō tātou i a tātou ā tērā wiki, hei konā.